Arwaki kendo jawinjo mara kendo janeno mara. Um, e odiechieng' moro ma Nyasaye osegwedhowa godo mondo wasom uh, neno to kapok wachako dakwa ni mondo wachak gi lemo Nyasachwa kendo wuonwa warwaki A Roho Mtakatifu ma jawar, wakwayo ni mondo ichak kodwa sama wasomo sura mar ang'wen e buk mokwongo ma Chakruok. Ikonywa Jehova Nyasachwa mondo wang'eyo kata Muma Nyasaye nikech nitiere ber somo Muma. Erokamano jawar iwuo kodwa nikech ineno ni ber seche duto. E nying Yesu Kristo, amen. Koro wachako somo. Kawuono wadhi somo eh, sura mar ang'wen to owuoyo kuom Kain kod Abil. Adam noriwore gi Hawa chiege mi Hawa nomako ich monyuolo Kain. Eka nowacho niya, Aseyudo wuoyi kuom ng'wono mar Ruoth Nyasaye. Bang'e nonywolo Habil omin Kain. Habil nodoko jakwath to Kain nodoko japur. Adek, chieng' moro Kain nokelo cham moko ma nosekayo e puothe mochiwo ni Ruoth Nyasaye. Habil bende nokelo jambe manokwong nyuol. Noyang'ogi mochiwo bochegi ni Ruoth Nyasaye. Ruoth Nyasaye nobedo mamor gAbil kod chiwone, to nodagi Kain kod chiwone. Omiyo mirima nomako Kain mokech ahinya. Ruoth Nyasaye nopenje niya, Ang'o momiyo ikecho, kendo wang'i ojuol? Kitimo maber donge diyieni, to kitimo marach to richo ochikore e dhoodi mondo oloyi, to in nyaka item matek mondo iloye. Aboro, kae nowacho Nabilo min mare ni mondo gidhi gi ba, to kane gisedhi thim kuma bor gi dala, nogoyo abil monego. Bang'e Ruoth Nyasaye nopenje niya, Ere abila owadu? Kain nodwoke niya, Ok ang'eyo. An jakwadhe ma dang'e kuma entie. Apar, Ruoth Nyasaye nopenje kendo niya, Ang'o misetimoni? Winji, remb owadu misechwero ywakna e lowo. Apar gachiel, Omiyo koro in ng'ama okuong' kendo oriemb e lowo mano ng'amo dhoge momadho remb owadu misechwerono. Chakre tinende kipuro lowo to ok nonyagni cham, kendo inibed jabayo ma onge gi kar dakne e piny ka. Kain nodwoko Ruoth Nyasaye niya, Isemiya kum mohinga, iseriemba e nyimi kendo e loni. Anabed jabayo ma onge kama odak kama odakie pinyni, kendo ng'ato ang'ata moyuda nyalo nega. 15. To Ruoth Nyasaye nodwoke niya, Ooyo, ng'at monego Kain nochulne kuor nyadibiriyo. Omiyo Ruoth Nyasaye noketo kido moro kuom Kain ni mondo ng'ato ang'ata moromo kode kik nege. Eka Kain noa e nyim Ruoth Nyasaye modhi odak e piny miluongo ni Nod, yo wuok chieng' mar Eden. Nyikwa Kain, apar gabiriyo. Kain noriwore gi chiege mi chiege nomako ich monyuolo Enoka. Eka Kain nogero dala maduong' mochako Enoka wuode. Enoka nonyuolo Irad, to Irad nonyuolo Mehujael. Mehujael nonyuolo Methushael, to Methushael nonyuolo Lamek. Lamek nokendo mon ariyo ma nyinggi Ada gi Zila. Ada nonyuolo Jabal mane kwar jokwath madak e hema. Ne en gi owadgi ma nyinge Jubal, mane kwar joma goyo thum Gasili. To Zila chi Lamek machielo nonywolo Tubal Kain, kwar jothedh mula gi nyinyo. Ne en gi nyamin mare ma nyinge Naama. Piero ariyo gadek, Lamek nowacho ni monde niya, Ada gi Zila winjuru dwonda. Monda. Ada gi Zila winjuru dwonda. Monda winjuru gima adwaro wacho. Asenego ng'ato nikech nohinya, asenego wuoyi nikech nogoya. Ng'at ma nohiny Kain nochulne kuor nyadibiriyo, to ng'at ma chieng' nohinya nochulne kuor nyadi piero abiriyo gabiriyo. nyikwa Seth, piero ariyo kod abich. Adam nochako oriwore gi chiege mi chiege nonyuolo wuoyi moro mochako ni Seth, tiende ni mich, nikech Nyasaye nosemiye wuoyino kar Abil mane Kain onego. Seth bende nonyuolo wuoyi mochako ni Enos. E kindeno ema ne ji ochako luongo Nyasaye ni Jehova ka gilame. Koro watieko. Mane sombwa ma kawuono wasomo kuom chakruok chakruok ang'wen. Wachak gi ka kawuono wasomo stoch Kain kod Abil. Erokamano jawinjo kendo janeno kuom bedo kodwa kawuono. wasomo ma wasetieko wago ne Nyasaye erokamano kendo gi Rohone Mtakatifu makonyowa somo wach. Mad Nyasaye yienwa kendo opuonjwa gima odwaro puonjowa. Erokamano warom kendo e sura mar abich.